Jora mag wuora, jodala magena, gone ruodha kendo Nyasacha ni erokamano kuom loso thuolo ma jaber machal gi ma mar mondo awuo kodi kit weche machal nadi ma Jehova oloso thuolo ni an mawuoyo kodi nyinga Pastor Goro Ngaro Isaiah awuok e kanisa mar Bahati Ministries Olere piny Kayole to kapok wacho wach moro amora jora mag wuora to wadhi kulo wiwa piny mondo wami Nyasaye thuolo kod piny duong'. Jehova iber manade jakono mula. Erokamano kuom loso thuoloni mondo yal wecheni ka kinde pod nitie. Duong' odog ni were mak lohe a Nyasach nyiseche. Mi wawach ni maliwe paw ni kawuono ratego mar jolweny to mana kuom in Yesu. Amen. Jwala mag wuora, jodalawa magen adhi wuoyo kodi e ndiko mawuok e Daniel auchiel matindo chiko anwoyo Daniel auchiel matindo chiko adwa wuoyo kuom sei ma ji obet e piny tiwacho ni mondo kapok onyiew lobni nyaka ji ket lwetgi eh? kapok nodhi otim gima kama nyaka ket lwedo nitie sei ma ji noseketo kong'iyo godo dala ng'ato kong'iyo godo nyithi ng'ato kong'iyo godo jakohand ng'ato iketo sei gotieno sama unindo Eh, iketo sei kineno ka nyar ng'ato dwa ni mondo mi otim arus itima iketo sei jomoko keto sei gotieno gini aput margi e tie aore kuonde moko e wi gode moko e tie bunge moko kawuono wakelo yesu komeko chier mar choke ja galili ja nazareth yesu moromo ja paradiso to nyalo en ka nyakwar jese momba kona ni asomo gimondiki e daniel auchiel matindo chiko Kamano Ruoth Darius noketo sei e chikno, noket sei mondo dalau kik sud maber, mondo andi kik sudi, mondo tedoni kik konyi, mondo nyithindo kiting'e tiendi to mondo ikong- ikom e tok ot kaka oganda. ah? Noket sei mondo dakni mondo obed kok- kod koko kod lwenje Nitie joma nokete sei ma kata mana pepas ma gin go kawuono ok konygi. Gidhumo kisungu madongo e tie aore ei bunge ka gichwako chang'a ne mon makia kata a noket sei chon seche mane gisomo. Nowach ni wawe gisom to kata ka gisomo to min gi mano uso loni ok noyud kata gimoro kuome mano ni iketo sei. Iwacho ni merwa thagri athaga twe twe bundi matek to nyithindo ma in go nyikwa ma igo to ok nokonyi. kawuono wakelo Yesu ja Nazareth omuga ruodh lela chieng' ja Galili mumba koda niya kata noketi sei to ndiki jokolosai ariyo matindo apar gang'wen ni norucho gima nondiki ma notweyowa kata notweyowa matek ma nwamoko ma tiendewa notwe ma ich notwe nowach ni nyar ng'ato ok noting' nyathi e tiende wang'eyo Jehova El Gibo Jehova Yawe Adonai ng'at ma noloko nying ana ucha nono sama nisiago nying ana kaka oduma moterie masin eh, kama nisiago nyinge jehova noneno pi wang'e koywak malit ma jehova nogolo nyiero kuom ana wang'eyo jehova en gibo manoparo sarai moloko nyinge moluongo ni sara wang'eyo jehova manogolo nyaka josef ka jakobo nyaka jela kata noketi seini yakobedie jela sa jehova kochopo tipudhi okelela kata piny oyie kata piny odagi sama noloko nying jakobo To koni ni winji wuod Isaka kawuono ok chak luongi ni Jakobo, iluongi Israel, ng'at mogwedhi. Ok lich ni sei mane mane ogo e par ng'ato. Luongo dok ni Jonazareth. Yesu ber manade. Ondike Jeremia apar ang'wen. Matin ang'wen ni kawuono agolo nyororo ok e lweti. Mano Jehova El Gibor. Ondike Jeremia apar adek matin aboro. Abiro turo jok ma- ma- mane oket e ng'ut. Ondike fweny adek matin aboro. Ni kawuono abiro golo dhoot. Abiro yawo dhoot. Abiro keto dhoot e mbeleni. ma onge ng'ama nyalo loro kata ne lore mane ekete sei mane wach ni dala ni onge dhiang' mano dongi e nyinge su janasarel kawuono ye wakelo were maklo wakelo jagalili kawuono ondike jeremia prariyo gadek matindo prariyo kod ochiko ni wach machalo mach kendo chalo nyundo obaro lwanda matindo tindo kawuono ni wakelo mach e lela gima nade ma nondiki no ang' mach nowang'e kawuono ni gima nade ma nondiki ma noketi seino ang' wanabare matindo tindo mowuog e nyim dhorangajno mowuog e piny e nyar ng'atno ma kawuono ni nyaka yawuoyi mane wuotho kod opoko rabolo e dho duke kadhumo kisungu madongo ji hum nono ni ajo wuoyi minano ni nyathini ne riek ndi e sikul kawuono piny en mana piny wawacho ni wating'o yesu kingi ja nazareth moromo oparo wuoyi molewo e piny jogerasi en ka ja Nazareth obiro siro ng'ama okwamo molewo ondike Mathayo apar gabich apar gadek ni gimoro amora ma wuora manie polo ne ok opidho ibiro pudho oko kawuononi kata obed sei ma nondiki ibiro pudhe oko kawuono obed sei ma nondiki gi jodongo mage mine mage kijende mage nying Yesu ja Nazareth obed sei ma nogo ne ng'ato kar tich mondo kik obed kod kwe kawuono owacho niya seino irucho nying Yesu ja Nazareth ondiki e Kolosai apar gang'wen anuoyo Chogo norucho gi mano ndiki mano tweyowa mano Jehova en gi bo iber mana ne ratego zaburi praboro ga uchiel matindo achiel wacho niya nogolo ting' mapek e goka obiro golo ting' mapek e goki modheru mane oket e gokino biro lwar piny e nying Yesu ja Nazareth ondike sa piero ang'wen kod abich no kawuononi abiro mako badi ma korachwich milo wasigu manie mbeleni mano jehova yawe adonai ebeneza nyaka wasigu mane mbeleni biro loyo ondike zaburi prang'wen matindo ariyo noywaya kogola chuodho matimo todo ondike jeremia achiel matindo ochiko nyasachwa parie jogi ruodha parie mama molewoni parie jaduong' mokwamoni parie jaduong' ni ruodha parie jatend lweny sana kiriweki ni were maklo ubongo kiriweki ni ruba jamii achiel matindo chiko mumba kona niya bang'e ruoth nyasaye notero lwete momulo dhoga kowachona niya eri aketo wechena e dhogi kawuono ni ami teko kuom ogendini kendo kuom ruodhi jehova ochiwo teko kawuono ni yesu ja nazareth onge gimoro amora onge gi lweny molosi mondo inywa mano inywa kawuono aketo weche e lweti lwete dhogi mano jehova wuoyo onge onge onge ami teko mar muko gi pudho gi go piny mano jehova wuoyo e jeremia achiel matin ochiko ami teko mar muko gi pudho gi go piny kata ne ket sei sa adi tich adi gi joma nade mago ok dwa chandowa wan gima wang'eyo ni wating'o chier mar choke ja galili omiwa teko mar muko gi pudho gi go piny gimoro amora ma wuora manie polo ne ok opidh ibiro pudho oko Mano gima ondikie mum Jehova Shalom. Wang'eyo ni Jehova nitie. Obiro loko nying ng'ato kawuono. Be nitie lweny matek machalo nade? Ma ng'ato wacho ni wasigu ogingorena kaka ora nael. To wan kod Jehova El Gibo. Nyasaye manyalo loko nying ng'ato ucha nono. Nitie wereno. Nyasachwa nigi loch, Jehova ni kod nyalo, Nyasachwa ni kod teko, Nyasachwa ni kod nyalo. Wang'eye jakondo mula, Jehova manokawo Esta ma nyathi kich, ogole obedo kich, otere obedo mikach ruoth, pok odeko mondo Jehova oresi. Wang'eyo Nyasaye ma pok olo, Jehova mar timo, Ruodhwa mowuoyo kod Elija ma jatishbi, oseluong nyaka nyaka jonabi mag Baal, oluongo Baal, piny ero kodhi odhiambo piny koro dwa lil bal pok oduoko sama noluongo jehova mar timo nyasachwa maduoko gi mach noluoko elija jatishbi pok odeko mondo oduoki pok odeko mondo timne ng'uono pok odeko mondo par dalau pok odeko mondo par nyithindi pok odeko mondo sir odi kama inyierone ma yesu biro goye kom wang'eye jakondo mula kama nithirone ma yesu biro dakie wang'eye chier mar choke duong' odog ni ja nasaret iber jagalili chunya odendi jawar iber manade nyasaye mapok olo ondike isa apar ang'wen gachiel matindo apar mumba kona ni kik uluor gimoro nikech an kodu kik kibaji gou nimar an e nyasachu kata niyudo dalau ka nosego e sei ni dhok ok nodonji e dalano wachna ting'o warruok mang'ongo dhok jamni bedo e dalawa kata ne yudo ka dalau mon ok nyal dak wach ni kawuono ni e nying yesu ja nazareth irucho gima nondikie dalawa ating'o yesu komeko chier mar choke ja galili kawuono ni an bende atedo abende abedo gi nyithinda mabed nyaka gi nyikwaya atamora e nying yesu ja nazareth wamuko olta ka olta loch ka loch mag mudho twech ka twech gombo ka gombo ura ka ura biro go sarute e nyim yesu ja nazareth kawuono ni ka jochiende ywak malit ni wang'eyo Yesu ja Nazareth. Osana mane yamo nogo sarute mbelene sama yamo notugore e dier pi, joote oywak malit ka giluongo Yesu meja. Sama sibuor nochung' malo morie bade, yamo noling' kata kawuono, obed yamo mar dhier, obed yamo mar gombo, obed gope, obed dhaw, obed koko e dala, obed kong'o mogo kidulo E nying Yesu ja Galili, wawacho niya, e nying Yesu ja Nazareth, e nying Yesu ja Nazareth, onge gi lony molosi mondo hinyi mano hinyi. Dalani chung' malo, nyithindogi chung' malo, dagni chung' malo, ohalani chung' malo. Sei mano go irucho, e nying Yesu ja Nazareth, sei mano go irucho, e nying Yesu mar polo, bed ni nogoye gi joma nade, mago to ok dwa thagowa kata nego ei pi ei pi kanyo ma ruodhwa iluongo ni pi ngima kata nego ei bunge ei bunge kure miluongo yesu simba ni yien makelo ngima wang'eye jakalili jakondo mula pod oromo dong' odogni mumba kona niya Kik uluor gimoro, nikech an kodu. Kik kibaji gou, nimar an e Nyasachu. Amiu teko kendo akonyou, bende aresou gi bada ma korachwich malocho godo. Koro neuru, jogo duto mamon kodu wigi biro kuot mi gidhier nono. Adier jogo duto makedo kodu norum milal nono. O Nyasaye ber manade, unudwar wasikugo to ok unuyudgi. Samoro nidhi e miechgi kuonde ma ne bwoge ji ma ka ji ne kalo to kata nyithi sikul ong'eyo ni in ka ng'ane to kikale sama kama to nitie gik ma ng'ong'o ne ji. Eh, nitie gik ma samoro nyalo lawi matek e nyim dhorangajno miringa keya nono ma buge chikre ma lwar kucho. Kawuono Jehova wacho ni we luor wan kod Jehova El Gibor, mier mineno ni sande ji mikethe nyaka miech ji. Eh, joma ong'eyo kaka inyalo chor kiewo mara moja, giwacho ni gin gin gi lawyers madongo. Eh, ok thaggi kata ka giketho gimoro kata giketho giri, ikoni ni temie mondo ine abiro siko ni guogi. Mumba koda kawuono niya, onge gi lweny molosi mondo inyi mano inyi mano Jehova mowacho. Weluor Kibaji owe goyi, wating'o jatend lweny loya mang'ongo jachweche piny kod polo, iluonge ni Jehova Nisi, Nyasaye mapok olo. Ajuoke ma gweng'u moko nosetho, tinde iluongogi ni mare emu. Yesu wato ka nodhi e bwo liel meja bang' ndalo adek, kingi omwomo liel, mano ja Nazareth, okiw jo-Yahudi Yesu wendo, ja Galili omwomo liel, e ndalo adek gi simba losonwa warruok, imayo jachien kifungu. nyaka joma nie gweng'u ma nosando nyaka nyithi ji mamoko ne giloko nyaka ruuruni kawuono ni wawacho ni biro magi kifungu go wan kod yesu meja nyaka gweng' mane idwaro ni mondo mi kik isudi ibiro sudo nying yesu ja nasaret owacho ka wachung' kuom remb yesu maneja kawuono ni en nitie ka ja galili oganda mag israel sama wuok e piny misri nogora bastap gi remb nyarombo e dhoot ka dhoot kawuono wacho niya e dhodi kanyo remb nyarombo ikete ohandino eh, ikete remb nyarombo e tijino ikete remb nyarombo katedo ni miwacho ni okinditeyino wakete remb nyarombo duong' odog ni janasareth ber manade okiw ji audi yesu wendo wadhi kodi e lamo wadhi kodi e lamo iber manade janasareth parie mama mayuak nini Pare jaduong' ma ywak nini. Pare nyathi sikul ma ywak nini. Pare jaduong' ma ywak ni Yesu. Ume kod buombi gweth ni obere kod ruodha. Teko ni malicho sire nyasach nyiseche. Roho maler ume chier mar choke mana kuom Yesu. Amen. Jara magwera jodala mageno. An ma wuoyo kodi nyinga Pastor Goro Garo Isaiah. Awuok e kanisa mar Bahati Ministries ma lere piny Kayole. Namba na madang' iyudago en 0733

76 namba na machielo en 07 kendo 07 705376 mad jehova ma jasir joge ruodho ma jachung' kod joge kedo osiru kawuono osiru kiny osiru ndalo ko ndalo amen